דא א מענטש פון וועלכע פאלט דורך און וואס ער פאלט דורך, שוין. האט ער זיינע תאוות, אבער וואס האט א מענטש פון נישט פון פון רעדן שלעכטס אויף א צווייטן, אדער פון פון פון גיין טראגן און ברענגען איינער אויפן צווייטן, אדער רעדן ניבול פה, וואס האט מען פון דעם? פרעג א מענטש, וואס האסטו פון רעדן ניבול פה? וואס האסטו פון דעם? דער רבי זאגט, ספר המידות, א מענטש רעדט ניבול פה, זאלסטו וויסן, זיין גאנצע קאפ איז אים אנגעפילט מיט שמוץ, בידיעה שליבו מלאי אבן, די גאנצע מח איז אים נאר שמוץ. פון א בושה, מען זעט אינגעלייט, מען זעט היימישע אינגעלייט, חסידישע אינגעלייט, רעדן מורא'דיג שמוציג, מורא'דיג געמיין, מורא'דיג געפאלן, און די גמרא זאגט אין מסכת שבת, בעוון נבלת פה, און די עבירה פון מנבל זיין פה, צרות רבות וגזירות קשות מסחטשות, און בחי' ר' ישראל מייסם, יונגע קינדער שטארבן, יתומים ואלמנות צועקים וויינען נענען, מורא'דיגע גמרא מסכת שבת דף לג, וואס געשעהט ווען די עבירה פון ניבול פה? פארוואס רעד איך צו אים? ווייל ער האט עס אינגעלייט און עטס גייטס ארויס ארבעטן און מען טרעפט זיך מיט אנדערע מענטשן און א חברותא און א א השפעה פון פון א פון א ארבעט פון אינגעלייט האט א מורא'דיגע השפעה אויף א מענטש. זעהט א אינגערמאן האט קיינמאל נישט גערעדט קיין ניבול פה ער האט אנגעפאנגען ארבעטן נעבעך ער האט אנגעפאנגען זיך דרייען מיט מיט מיט מיט אנדערע אינגעלייט, ער שעמט זיך אז ער איז צוריק געבליבן אז ער קען נישט אזוי רעדן ווי זיי און ער זיי מאכן א חוזק פון אים וואו ביסט א פרומער וואס א וואס דאס דארף זיין די ערשטע זאך ביי א מענטש איך היט אויף מיין מויל איך רעד נישט קיין ניבול פה רחמנא לצלן א מענטש רעדט ניבול פה קוק וואס שטייט אין די גמרא די גמרא זאגט כל המנבל את פיו מעמיקים לו גיהנום מען מאכט אים טיפער די גיהנום די גמרא זאגט א מענטש איז מנבל את פיו אפילו מען האט שוין אפגעסטעמפעלט אויף אים א גזר דין זיבעציג יאר גייסטו זיין א עושר אפילו חתמן עליו גזר דין של שבעים בשנים לטובה הפכין עליו לרעה. איך רעד צו ענק פשוט ווייל ס'קומט מיר אויס צו רעדן צו אינגעלייט, און זיי זאגן מיר א ארבעט צווישן מענטשן, און מען רעדט ניבול פה, און ער אליינס ווערט אויך שוין מיטגעשלעפט. אדער מ'האט מורא פון א באלבאס, מ'האט מורא פון א באלבאס, פארוואס זאלסטו נישט זאגן פאר דיין באלבאס, קוק אהער מיין טייערע באלבאס, איך האב דיך זייער ליב, איך האב זייער ליב דיין פלאץ פון ארבעטן, צו מיר זאלסטו נישט רעדן שמוציג. וואס איז דאס? זיך ארויסווארפן? ווארף מיך ארויס! וואס זאל איך טון? איך וועל דיר פארקויפן מיין נשמה פאר אפאר דאלער, פאר אפאר סרחות'דיגע דאלער? צו מיר רעד נישט, איך בעט דיך א טובה, צו מיר רעד נישט ניבול פה!